Mũtugo wa andũ kwaria ndeto ciene ũkoragwo arĩ kĩmwe gĩa itũmi iria citũmaga andũ magayũkane na ningĩ gũkũria rũmena gatagatĩ-inĩ kao. Na kaũntĩ-inĩ ya Kiambu mwena wa Gĩthũngũri nĩ kũrĩ na itũra rĩmwe rĩa mwanya amu gũkũ arũme na atumia mamenyerete gũkĩra na gũthiĩ mũng'etho kũrĩa matambũrũkagia ndeto ciene kuma o rĩkĩratha nginya rĩgĩthũa, mũingĩ gũkũ ũgĩtũmenyithia atĩ nĩguo kwagĩire na na itũũra rĩtagwo Kanjuku. kinya arume tawe no njuku harĩa wakorwo njuku gũtirĩ ũndũ wa bata mangĩkwĩra no mwaĩ Mbere ya itũũra rĩrĩ rĩbatithĩtio kumana na mũtugo ũyũ, gũkũ kuoĩkaine ta Karweti, o nginya rĩrĩa cibũ ũmwe ũrĩa wacokire kũhurũka ang'ũrĩkirio nĩ mũtugo wa andũ gũceneneka, na nĩho Kanjuku yambĩrĩirie gwĩtwo ũguo. akorwo arumĩra tũtundu atumia tu no njuku gũtirĩ ũndũ marahĩtũkia ciana no njukũ agĩkũhĩtũkia ka njukũ na nĩ athiaga akaroka gũkũ ũrĩa arakorire rĩ agakora ti gũkũ kũrerwo rĩu na agakora andũ marahĩte gũkũ kũringana na ona ũrĩ mũgeni wende kũmenya iria cirainia mũtwe itũũra-inĩ rĩrĩ cia arĩa maikarĩte wega na arĩa marathĩnĩka arĩa hĩnju na arĩa anoru gũkũ cionanagĩrĩrio na iromo wa mwanya nĩ atĩ hau kabere njukũ cioĩkaine na atumia no gũkũ marauga ciumaga na arũme na ũngĩenda kũmenya makĩria mbica ici nĩ kĩonereria kĩa ndeto ĩno andũ gũkũ maikaraga na ikundi no kũng'ung'uana no na thengia wa itũra rĩrĩ gũkorwo na barabara maĩ na thitima thĩna wao mũnene nĩ ũnyui wa njohi ũrĩa ũkũrĩkanĩtwo na ũgakũmithio nĩ ciana nini gũkũ Gũkũ maica nĩ maritũhĩte kuona atĩ njohi nĩ yagagĩtie mbeũ njĩthĩ. Arĩa, arĩa marĩkirie thukuru ona makĩhĩtũka makĩria nĩ manjĩrĩirie ũnyui wa njohi, aciari ao kũgeria kũmatara no makĩũrĩra. Maugĩte thĩna makoragwo naguo nĩ wagi wa mawĩra, kũhotoma gwa biacara ciao kuona mbica ingĩ ũratũngana nayo gũkũ nĩ mĩrango ya biacara hinge kambĩ-inĩ ya itũra rĩrĩ. Aya, ndarora arĩa maroka tu- tũiganie nao nĩ thĩna tũronganĩrĩra Eh? Rĩu mũndũ ũmwe mũgima ena ciana ithatũ na nĩ mũkombori rĩ ũkĩmũrĩha magana merĩ rĩ ũyũ ũcio ti wĩra rĩu a gũkũ rĩu nĩ anake na athuri rĩu maikaraga ũguo a indo tondũ matirĩ na ũndũ mareka Mathiĩte na mbere na kuuga atĩ mĩtugo ĩrĩa yarĩ na agu na agu yatambirio nginya kũrĩ njiarwa iria cirĩ kuo ihinda-inĩ rĩrĩ, ũndũ ũrĩa ũritũhĩtie mageria mao ma gũcenjia rĩĩtwa rĩa itũũra rĩrĩ, ona thengia wao kũgeria marĩĩtwa itiganĩte gwata ona gũcokia rĩrĩa rĩarĩ ho. No nĩ kũgũri gũcenjia hanini no gũtirĩ ũndũ ũracenjia ona twamĩta magoko ĩrarĩ mĩini oka njukũ. Gĩtingĩcenjeka rĩu tondũ rĩrĩa kĩrumi waririe ũguo ta kĩrathimire. Mwĩhoko wao warĩ mũthenya ũmwe mĩtugo ĩno nĩ ĩrĩcenjia na rĩtwa rĩa itũũra rĩrĩ rĩcenjie kaimana na rĩriganĩre amu ti rĩtwa metĩyagĩra. Wenda kũmenya iria ciraire itũũra-inĩ rĩrĩ Roka haha ũkore athuri na atumia arĩa mĩtugo yao yatũmire itũra rĩrĩ rĩtwo Kanjukũ. Ngĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaũntĩ-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ no ici ti njukũ.